Fenomen, filosofiýada anyk duýulýan we synagdan geçirip boljak waka we obýekti aňladýar, ýa-da duýgular bilen duýup boljak hadysalar. Fenomen sözi diňe käbirler üçin geň galdyryjy zatlar üçin ulanylsa-da, umumy ulanyşda beýle manysy ýok. Emma bu sözi meşhurlyga ýaýmaga başlan birinji kişi, elbetde, Ronaldo. Ronaldaň taryhyň iň gowularynyň arasynda ýer almasy diňe bir döwrüniň iň gowusy bolman, eýsem, futboly başga bir derejä getiripdi. Köne futboldan modern futbola geçiren bir köprüdi. Onda hemme zat bardy. Bir oýunçyda bolup biljek hemme zat. Çaltlyk, ýaradyjylyk, tehnika, oýun görşi, adam geçişi maksimum derejededi. Peleden Maradona, Kakadan Zlatana, Messiden Neýmara giden nesil oň üçin öwgi doly sözler sarp etdiler. Bulary eşitmek elbetde gowy. Emma döwrüniň iň uly ýyldyzy bolan Zinedin Zidan Ronaldo barada şeýle diýýär, Şuny arkaýyn aýdyp bilerin. Ronaldo şu wagta çenli oýnan iň gowy oýunçym. Her gün oň bilen türgenleşikdedim, üýtgeşik zatlar, täze zatlar, gowy zatlar gördüm. Ol hiç durmuşynda görmedik geň zatlary edýärdi. Hawa, gysgaça Ronaldo budy. Döwre görä käbirleri dişlek, käbirleri çişik Ronaldo diýip atlandyrdy. Emma oň altyn ýyllaryndaky oýnan oýnuny bir söz bilen aýtsak, o,

Maşgalada üçünji çaga. On iki ýaşynda Social Ramos Atletik ýapyň futzal toparyna goşuldy we bir oýunda on bir gol saldy. Futzal oýnunda görkezen gowy oýny Žorzinýoň gözüne düşdi we ony öz topary São Kristowoýa ýaşlar komandasyna çagyrdy. On alty ýaşyna çenli o ýerde oýnady. Žorzinýoň maslahat bermesi bilen Ronaldo professional karýerasyna Kruzeiro toparynda başlady. Müň dokuz ýüz togsan üçünji ýylyň ýedinji noýabrynda Bahýa garşy oýnalan oýunda bäş gol saldy we hem ünsi özüne çekdi. Hatda Kafu Ronaldu üçin şeýle diýýär, Ony ilkinji gezek göremde Kruzeiroda oýnaýardy we bir oýunda bäş gol salypdy. Oňa şo wagt hakyky fenomen diýipdim. Ronaldu Kruzeiroda oýnan döwründe kyrk ýedi oýunda kyrk dört gol saldy we Copa do Brasil we Minas Gerais kuboklaryny komandasyna gazandyrdy we on ýedi ýaşyna garamazdan, müň dokuz ýüz togsan dört dünýä çempionatyna çagyrylypdy. Braziliýa o çempionatda Romarýoň ýolbaşçylygynda çempion boldy. Mundialda oýnamasa-da, bu ýerde kän zat öwrenenini dile getiren Ronaldo Ýewropa gitmegiň wagty geldi diýipdi. Şowly geçen dünýä çempionatyndan soň Romarýoň maslahaty bilen bäş million ýewro garşylygynda Gollandiýanyň PSV komandasyna goşuldy. Bu ýerde iki ýyl oýnady. Ikinji sezon trawmalar bilen geçse-de, ýigrimi bir oýunda on dokuz gol salmany başardy we ikinji ýylyň netijesinde elli sekiz oýunda elli dört gol salypdy.

PSŽ-de görkezen oýny Inter we Barselonanyň ünsüni çekdi we on dokuz ýarym million dollary Barselona toparyna transfer boldy. Ronaldu üçin Ispaniýa gazetlerinde täze Pele geldi diýip ýazylýardy. Barselonada diňe bir ýyl oýnasa-da, müň dokuz ýüz togsan alty, müň dokuz ýüz togsan ýedi sezonynda kyrk dokuz oýunda kyrk ýedi gol salmany başardy we Barselona bilen UEFA, Copa del Rey we Ispaniýa Superkubogyny gazandy. La Ligada salan otuz dört goly oňa Ýewropada Altyn aýakgap baýragyny getirdi we heniz ýigrimi ýaşyndaka fifa tarapyndan Dünýäde ýylyň oýunçysy baýragynyň eýesi boldy. Şo wagtlar Barselonada terjimeçi bolup işleýän Joze Mourinýo oň üçin şeýle diýýär, Ol bu gözlerimiň gören iň gowy oýunçysy. Ol hemmämize görä şeýledi, Joze. Inter müň dokuz ýüz togsan ýedinji ýylda Ronaldaň transfer şertnamasynda ýazylan maddany ulandy. Ýigrimi ýedi million dollarlyk dünýä rekordy baha bilen Ronaldany satyn aldy we Diego Maradonadan soňky dünýä transfer rekordyny eýelän ikinji oýunçy boldy. Ýuwaş-ýuwaş Italiýa futbolyny öwrenişip başlan Ronaldo ilkinji sezonynda Serie A-da ýigrimi bäş gol saldy. we Serie A ýylyň oýunçysy baýragynyň eýesi boldy. Ikinji gezek fifa dünýäde ýylyň oýunçysy we Ballon d'Or baýraklaryny gazandy. Müň dokuz ýüz togsan sekiz UEFA kubogynda finalda Latsio toparyny utup, çempion boldular.

Atamyz Fransiýada geçiriljek dünýä çempionatyna gitmäge hak gazanan Braziliýaň iň uly güýjüdi we ondan islenenini artykmajy bilen berdi. Emma final gijesinden bir gün öň, Braziliýaň galýan otelinde gorkunç bir waka bolýar. Ronaldo bilen bir otagda galan Roberto Karlos otagdan gygyryp çykdy, Kömek ediň, Ronaldo ölýär! Derhal hassahana ýatyrylan Ronaldo Bir syr täsdir edildi we hemme zat oňat görünýärdi. Emma dostlary panikadadylar. Owiýjany hassahanada geçiren Ronaldo finala bir sagat galanda özüni oňat duýýanyny, oýnamak isleýänini aýtdy. Döwrüň iň uly iki ýyldyzy garşy-garşa gelipdi. Ronaldo we Zidan. Oýun başlady, emma braziliýaň topary şokdadylar. Düýnki wakany akyllaryndan atyp bilmändiler. Ronaldo owaşam özüni görkezip bilmändi. Zidan bolsa iki gol salyp, Fransiýa çempionlygy getiripdi. Ronaldoň bolsa owaşam ýaşan zatlary, geljekde ýaşajak trawmalarynyň başlangyjydy. Ýigrimi birinji noýabr, müň dokuz ýüz togsan dokuzynjy ýyl. Bir Serie A oýny. Garşydaş Lecce. Elli dokuzynjy minutda oýundan agsaklap çykan Ronaldo karýerasynyň birinji uly trawmasyny ýaşady. Doktorlar Deýzin nakar tendonyň döwülendigini, operasiýa etmelidigini aýtdylar. Bu alty aý futboldan uzak galmak diýmekdi. Iki müňünji ýylyň on ikinji apreli. Italiýa kubogy. Inter, Latsiýo garşy. Risk almak islemeýän Inter treneri Marko Tardelli Trawmadan täze utulan Ronaldony oýna soňradan salypdy. Ronaldo kimdigini ýatlatmak isleýärdi. Oýna girenden alty minut soň, özüne degişli bolan step-over hereketini etmäge synanyşanda, hemme zat dynypdy. Bu gezek sag dyzynda has erbet agyry duýýardy. Ronaldo agyra çydaman aglaýardy. Hatda Ronaldaň doktory bolan Nilton Petrone gany duzurmak sagatlarymyzy alypdy. Ronaldo agyrysyny azaltmagymyz üçin Oňa morfin bermegimiz üçin ýalbarýarys diýýär. Operasiýadan günler soň maňa jaň edip, futbol oýnap bilmejegimi sorady. Diýere zadym ýokdy. Doktorlar oýnap bilmejegini aýtdylar. Emma oň bu oýny taşlamaga niýeti ýokdy. Indi oň üçin öňküsi ýaly bolup bolmazlyk wajyp zat däldi. Ýekejesizligi futbola dönmekdi. Iki müň iki dünýä çempionaty ýakynlaşýardy we ýurdy üçin elinde baryny etmek isleýärdi. Soňky iki ýyl trawmalar bilen geçen Ronaldo gowulaşsa-da, alan dermanlary artykmaç kilo almasyna ýol açýardy. Üstesine-de, saýlama oýunlarynyň hiç birinde oýnamandyr. Taýyn däldi. Ýene-de bu turnirde hiç oýunçyň çykyp bilmedik derejesine çykdy we mundialda salan sekiz goly Ronaldoň karýerasy dyndy diýýänlere uly bir jogapdy. Braziliýa bolsa çempion bolupdy.

Germaniýanyň goragçysy bolan Dietmar Hamann şulary diýýär, Men oň ýaryşa taýyn däldigini bilýärdim, ýene-de sekiz gol saldy. Hüjümçi düşünjesini täze bir ölçege çykardy. Maksimum tizliginde wagty hakykatdan hem ajaýypdy. Duzurmagyň ýeke-täk ýoly ýykmakdy. O wagtlar dünýäň iň gowy futbolçysydy we şu wagtam meň üçin futbol taryhynyň iň gowy bäş oýunçysyndan biri. Dünýä çempionatynda görkezen oýny oňa ikinji Ballon d'Or baýragyny getirdi we o ýyl Real Madride kyrk ýedi million ýewro transfer boldy. Zinedin Zidan, Luis Figo, Roberto Karlos, Dawid Bekham arasynda goşuldy. Galaktikos döwrüniň bir ýyldyzydy. Belki öňküsi ýaly çaltlygy we patlaýjy güýji ýokdy, ýene-de öldüriji gol uruşlaryndan hiç zat ýitirmändi. Ronaldo ilkinji sezonynda ligada ýigrimi üç gol saldy. we Ispaniýa Superkubogyny gazandy. Çempionlar ligasynda Mançester Ýunaýtede garşy oýundaky het-trigi ýatdan çykmajak pursatlaryň arasynda we Old Trafford tarapyndan aýakda alkyşlandy.
Zidane to Guti. Quickly onto Ronaldo, has stolen a march on Ferdinand, Ronaldo shot!

Gün geçdikçe Ronaldu semreýärdi we trawmalar ýakasyny goýberenokdy. Ýene-de Real Madriddäki dört ýarym ýyllyk karýerasynda ýüzden gowrak gol salmany başardy. Iki müň alty dünýä çempionatynda Gerd Mülleriň on dört golluk rekordyny geçse-de, Braziliýa Fransiýa garşysynda boýun egmeli boldy we Ronaldaň bolsa soň gelip başlapdy. Hatda Ronaldaň Ýewropadaky karýerasyny dörde aýyrýarlar. Barselonadaky çaltlygy we patlaýjy güýji, Interde, futbolyň nirwanasy, Real Madridde tejribesi we öldüriji uruşlary we Milandaky Tükeniş. Karýerasynyň soňunda Milanda we Korintiansda forma geýdi. Milanda bary ýogy üç ýüz minut oýnady we üçünji gezek dyzyndan operasiýa geçirdi. Futboly Korintiansda iki müň on birinji ýyla çenli dowam etdiren Ronaldo karýerasyny şu sözler bilen soňlady, Meni bagtly edýän zat taşlamak gaty kyn. Aklym dowam etmek isleýär, ýöne bedenim rugsat berenok. Men bir hereket etmek isleýän, emma edip bilemok. Wagt geldi. Köpimiziň içinde agyr şikesler almadyk bolsady, özüne biraz gowja seredip, bizi özünden mahrum etmesedi, Bu güne çenli oýnan iň gowy oýunçy bolup biler diýen düşünjeler bar. Hatda Ronaldoň özem şeýle diýýär. Eger aýagym döwülmedik bolsady, näme bolardy? Muny menem bilmek isleýän. Dogrymy aýtsam, kän-de gyzyklandyranok. Men bu oýnuň her minudyndan lezzet almaga synanyşdym. Meň üçin iki müňki dünýä çempionaty salan gollarymdan, gazanan kubogymyzdan has möhümdi. O duýgyny täzeden ýaşamak isläpdim. Aýagyma topy alanymdaky doýgy oýnar. Meni durmuşymda iň bagtly edýän zatlaryň biri, dünýäň her ýerinde men ýaly bolmak isleýän çagalaryň bolmagy. Size taryp etmek isleýän doýgymam şo doýgy.